ס'איז געווען נאך די מלחמה, ער איז אריין געקומען צו ר' גאדל, א תלמיד זיינער וואס האט געלערנט נאך פאר די מלחמה, די תלמיד האט זייער אסאך מיט געמאכט ביי די מלחמה, און ער האט געזאגט פאר די רבי אז ער וויל עפעס גיין איבער שמועסן מיט די רבי, אז די רבי קען ארויס קומען א מינוט מיט אים.

דער בחור איז אזוי נספּעל געווארן פון די ענטפער, אז ער קוקט אים נאך אן ווי א חסידישער בחור. ער איז אזוי נספּעל געווארן, עס האט אים אריינגעשניטן ביז די פּנימיות, ער האט אפּגעלאזט די גאנצע שידוך און איז געווארן א בת יענה. וואס איז די ערשטע זאך וואס א מענטש זאגט זיך ווען ער מוטשעט זיך מיט א שווערע נסיון, אדער ווען ער איז חס ושלום דורכגעפאלן? די ערשטע זאך וואס א מענטש זיך טרעפט אזוי איז די דורכפאל, אדער איך קום פון אזא דורכפאל, אזא גארנישט, אזא אזא פעיקער, וואס ווי קען איך ארויס באווייזן מיין פנים אין בית מדרש אדער מיט מיינע קינדער, ווי קען איך איך בין א עכטע גארנישט, וואס איז די טשענס אז א גארנישט, א א דורכפאל, א פעיקער, זאל דורכפאלן נאכאמאל? די טשענס איז זייער הויך, אבער ווען א מענטש פאלט דורך, און א מענטש זאגט זיך. נע, איך בין מער פון דעם, איך בין סאך מער פון דעם, איך בין א חשוב'יגער מאן, איך בין א טאטע, איך בין א טאטע צו קינדער, איך בין א ערליכע איד, ס'פאסט שוין, איך בין מער פון דעם, דאס איז נישט מיך. וואס איז די טשענסעס אז א ערליכע איד וועט דורכפאלן נאכאמאל? סאך סאך ווייניגער. נעקסטע מאל א איד פאלט דורך, חס ושלום, איז אנשטאט זיך זאגן, דו גארנישט, דו פאלשער מענטש, דו נידריגער בריאה וואס דו ביסט, זאל איך זאגן, ניין, איך בין אסאך מער פון דעם, איך בין מער פון דעם, איך בין א ערליכע איד און ס'פאסט נישט. איך בין א איך בין א עובד השם. ס'דא א ניגון וואס גייט א נו א נו א נו א ודו די קידוש הוא בריחי א מאל א איד איז געקומען צו די מאנטשעסטער רשי פון געזאגט וואס מין ניגון דאס א נו א נו איך איך איך איך בין עובד השם דארף זאגן א נו עבדו עבדו א עובד השם א עובד השם נישט איך איך איך האט די מאנטשעסטער געזאגט ניין א נו א נו א נו איך איך איך איך בין עובד השם איך בין עובד השם איך קען איך טויג איך וועל מצליח זיין בעזהשי ת. א איד זאל וויסן ווען א מענטש פאלט דורך אנשטאט זיך זאגן דו ביסט א גארנישט, ניין איך בין עובד השם און איך קען, וועט עס קוקן אויף למעשה, א מענטש טרעפט זיך דורכפאלן נישט פון א, אפילו נישט פון א איסור, טרעפט זיך ביי א קאמפיוטער נאך א שעה צייט, די נייעס און דאס און יענץ און נארישקייטן, וואס איז די ערשטע זאך וואס ער זאל זאגן? ער וועט זאגן, איך מאך גארנישט, איך וועיסט מיין צייט, וואס איז די נעקסטע זאך ער וועט טון? ער וועט זיך טרעפן א שעה שפעטער ווייטער אין די זעלבע זאך, אויב זאגט ער זיך, ניין איך בין עובד השם אנו עבדא דקריטשא בריך, ס'פאסט נישט, ער וועט זיך טרעפן א שעה שפעטער ביי די גמרא. פרנס השבוע פון די וואך איז די וועלט בארימטע פירמע סוקסיד עי בי עי וואס שטעלט צו עי בי עי טעראפי פאר קינדער אין די גאנצע סטעיט פון אינדיאנע, אריזאנע און נארט קאראליינע. זייט פון די הונדערטער צופרידענע עלטערן רופט שוין אריין פֿיר זיקס טרי סעווען סעווען סעווען עיט טרי טו טרי אדער שיקט א אימעיל צו העלא עט סוקסיד עי בי עי דאט קאם. די זכות פון די צענדליגע טויזענטער צוהערער זאל זיי ברענגען אויסטערלישע השפעות טובות.